Lengan tanggam gelai unyai gigi kelanding ngetuk ruit naban mulai matai ama penyada ngangau ngumbai. Ngangau sida ke tundung dulu sulai datai tanah belakang tatai nurai begagai ngapus ke hari. Enda suyak tubuh biak meh usi enggau menu jalak ke ba kaki benindik besi bajai Sarawak lengan tanggam telung tetak gigi kelanding ngetuk ruit naban sumpak. Belakang tinggal seludang baju burak ga pala tatai lala ai minyak. Nyawa ngesung ngangau nyurak ngau kena ke sulai dulu suyak tata tanah sada lebak kaya kaya entam tambak gula beteri. Ati pia sapa mekita ke dulu kangau ke dulu pesau dulu kumbai dulu lambai dulu padah dulu tela. Aku ka dulu ngangkat ke kelama ruat tungkat urat dani laki dulu nyungkang kelama tumbang sukak batang kebian wi dulu nungkai kelama parai seranjai indai imbok bejudi. Aku ngau kejeti kelama nempi juluk ri jangon seruang ngau mikai laman nadai dulu supai ulu ilang ngau baka lama suyak tuma anak mubut miang. Nya baru ngau sida. Au Tala Balang, Tala Ngumbang, Tala Bantian, Ijau Layang enggau Kinyak, Bungai Tengang enggau Ngadan, Panti Tulang, Beluma, Pintu Tapang. Au Awak Sida Tamu, Awak Sida Teguang Aki Tumas tu. Ngambi nulung, ngambi manung, ngambi ngesah, ngambi ngerua. Dinga kangau, dinga pesau, dinga pada, dinga telak kami ukai enggau ngapa, enggau saja, enggau piring, enggau ading. Enggau tumpi, enggau asi, enggau indai, enggau salai, kita ngabang mai ubat serubat ingat, mai batu serubat temu, mai pengaruh serubat tubuh. Ngagai nyaling kelili rungau nyadi melebok pumpoh pungo udah ngangau kita ke laki aku ngangau kita ke inu. Ngau pening ming bini medup inu tinting maring janang rega-rega empal tanah tengah menua. Noh munyi, duduk, bata tinggi, bata lepi, sangul lintang, meta metat, buai berambat, bata sulat, tulang bunya, baru ngangau ke buli, bini ludi, temungguh tawang, laji laji, bayan buli, entudi kelapi, ngalah bala. Ngau sudau, bini amau, indu tabau, bekalan tawang, jindu jindung, darai nibung, tulus rawang, silum tabau. Ati pia mih mun kita ke udah parai, udah nadai, udah lelak, udah lama. Kita ngaban ngabih ngaban lengil ari lumbung ari larong ari pendam nyadi pesaran kita ngeranta deh nyadi urar bela ngelarau nyadi nyadi nabau bela nguna nyadi sawa. Nya baru aku ngengau ke gerili luma nyadi lema nyerah kubah sugi ngelanyah udah ngengau kita udah lama mati baru ngengau buntu luma.

minta enta kelua dadang ruang. Baru ngangau sudan napan tajah kumang sereta gaga ngeruai rumah buntu dapur tanah rega rega enda ala sungkah serabah mayau belang pagi sinu tusi tawat kuchah berenung amai tuku tengah bau nyeliah kapa tuku ngara. Baru ngangau kepermas badah sampun puji dara biak tampa belaki buntu begiau tajau kuchi ukir lanji tichak labang.

Mula berugu batu nali nyadi sangkih temuli tanduh kijang subat iya kandang ka kelima kaya tinggi aie nyerang batang padang kayang tutup sisi retai din tau kena negi. Retan api mau nyadi bereh rendang makai pungang pelabuh pinang anyi imang baie ngabang entah serang rana pekari nyima takang mia lansi.

Suba tanah ke datu nugak lima kaya nyirang batang langai uga tangkap empat dengah muda rawai tiga siku damu keluma. Laki menyaya dayah semenang bai ngabang entas selang nanas kala nyimat akang nyimat akang semaya ransa dudi sepantap dingat kela munyi engka anak orang. Am iya meh kita deka ngau ka aku aku ngangau kedi menyadi aku ka asu aku merubat aki aku tumat tu. Ni deh menyadi aku bedil besai renteng mala ngatur kenanga gelugu langit gurau nebau betapa ke luya mangum bukit. Menyadi deh apai deh bai ngabang lawan panjai luit chibai chibai rekat bungai berang baju kecha tedung langit iku belit mengkang kayu. Kita ngabang abe berumbat ake tumah nama menua kita ditu nai nya.

Nyadi diatu meli penguai dulu nya.

Iya nama utai ke nidet munyi landai nidet punggai papung batang sapa ngakak munyi tajai ngakak dedan perawat lintang sapa ke nyapa munyi kitai sapa ngangau munyi orang. Endai tanya nya kangau ake tu umat deh laban iya minta perubat kita. Iya sakit bini iya sakit nya mih iya ngangau kita ke orang tinggi orang lewe orang berani orang besali orang reja orang berita.

Nansang belakang minta ambi lima duri dai siti nansang tulu mechek enggam lima rangan tumu degam gang batu mita juluk. Kita nyau lengkuk sikuk-sikuk tumuk luntuk langgai badang matuk mata kiruk muting mata kinying sia laba. Ati pia nadai kami ditu tau ngambi ngaba. Nyen mora kangau orang Mungo Tengah madang ubah duri tebang dulus dandang tampat uma orang Mungo Uis Serok Duli Batak dulus lidak nyadi tanah. Nya ga menua Ulup Batu Lichin menua Bujang ngabal ngain menua Ulup Batu Lichau menua Bujang ngabal mayau. Ngulih pura nya ka berumah ka tiang ka siti tangka kudi enda beliuh ga serangar seramar banguh kalang nganak sengkak enda labuh pura batap ka seladang. Papan gerungang tata ujan sebulan enda tudo. Kami ngai rasuh kita ngambing abang nama kami tedai anu tedai palu tedai sipat tedai embat tedai sumpah tedai baka. Kami mati genap hari, kami padai genap lemai. Kita enda tau enggai laban kita tadi ke laki amat enda berani dikua ringka antu pala kita kilu amat enda pandai rendang tapa kua. kita enda tau enggai ngambi ngabang laban kita udah puni asai gura periuk puni umpan burit tapa. Ati pia baru ubah sugi ngelenyah mano tawai kerebai ngejang ke rumah. Mau dara sukup dua belah tiga busu leka bala benang enggau kenun kuchum sawa busu tanga radang ke rumah baru ngangau kena bau indu sawa busu perasau buluh dara.